Ýüni jaň edip durýarlar da, ýüni bolur bolgusyz. Ünsek gördüm, ýüz sany jaň eli barsy bir ýere degýän däldir. Nomer aýt agaý, meňkini. Aýtdyk atmyş ýedi, segsen üç, segsen üç, segsen ýedi.
Jaň edäýiň arkaýyn şema.
Ine men şu barlag şu wagt işe geldim. Siziň hadatnalaryňyzam getirýärin. Serediň. Men şu wagt ýene göni içini paýlaşyp bilmeýän. Biziň ýerimiz Hep kapataş bile bagçylar diýip gyzjajak. Gurtdyla. Täze gurtdy diýilýär oňa işte. Gurtdyk on dördünji dom. Haw häzir gelmek üçinem altmyş birlik segsen üç segsen üç segsen ýedi nomera jaň etseňiz Size gowy açyk adres bererler. Krem, sabun, içgeşik, pijama, näme gerek bolsa biziň şu magazynymyzda bardyr. Häzir içiren size gowy edip hemme zady bahalary bilen görkezip geçjek nysip bolsa. Söýün. Başlatdyň maý bolýa onda. Başladan bolsa. Güneş kremimiň ýöne nemesini bir ýerini göreldik diýip goýupdyr şema. Galan diňe gara krem. Gara krem azalýandyr. Öňünden onu aýtmady diýmäň. Şeýle. Awa azalýa azalýa. Azalýandyr. Şoň üçin gara kremden alyň. Iki ýüz manadam bahasy bar. Ine, bulam sauna häzir Şemo bilen oturyp, saunyň hemme görnüşini, nämä peýda edýär, haýsy ýüzler näme saun ulanmaly, şolary aýdyp berjek häzir size oturyp-oturyp. Hatda başlanyla Şemo. Başla. Daway. Boýuňyz iýnetjek bolma. Indi sen laýk sorap başlama. Sahrany dedip alsaňyzam bolýar. Laýkam gerek däl bize aslynda laýk. Indi bize kän berilýän sorag. Bize aýdaýyňda şu sabunlar barada diýip. Kän bilmeýän akylym siz alyp ulanýan bolmaňyz mümkin ýöne köp kişi indi tiktoga giren ýa instagrama indi girene şoň üçip aýdyň diýip. Meselem saňa sorag şeme süýtli bally nämä peýdaly ýüzüňe? Hemme ýüzler üçin we Tüm hawa jilt tip uýgundyr diýýär. Genel temizlik öli derileri arytmaýar, jildinizi ýumşatmaýar, parlamasyna ýardamjy bolar diýýär. Türkçe düşünýäňiz-ä, indi türk kanallaryny kän görýäňiz. Garaz, garaz diýýär, bütin ýa ýüzler üçin diýýär, ýüzüňizi parladar diýýär. Onuň diýýär, arassalaýar ýüzüňizi diýýär. Öl der, öl derileriniz bolýar, şony. O galak gaçak derilerinizi aýyrýar. Sahrany edip alyň. Almak üçin hem şema jaň etmeli. 61 lik 83 83 87. Indi ýene laýk goýsaňyz, goýsaňyz has begenardik. Hawa, has gowy bolardy. Birim. Sizden haýyşdym on bäş ýigrimi manatdan bet nyşanja sabunlar satylýandyr olaň nesip bolsa özleri aýyrarlar ine ýakynda ýöne ýeke tüke ýerde satylýan ýeri bardyr on bäş ýigrimi manatdan şo bize degişli däldir podýelkadyr ýüzüňizden bolmajak bolsaňyz ýüzüňizi erbet etmejek bolsaňyz gaýrat edip şolary almaň satyjylar wyždanyňyzy eliňize goýuň gaýrat edip hawa pul gazanmaly ýöne halaly bilen gazanmaly akylym. Düşündirip bilýänmi? Etmäň şo zatlary. Biziň optum ýerlerimiz bar ine. Şema jaň etseňiz optumam size ugradyp berýär. Gara şolar ýaly. Limony ýem bildirtmämize gerek ýok. Limony Gara toçkalar üçin, ýagly ýüzler üçin, ýagly ýüzler üçin, düýrtükli ýüzler. Erbet ýüzüňdäki düýrtükler üçin. Hawa, onuň marketlaryň hiç podelka satýan däldir. Aptawa hiç hil podelka satýan däldir. Miriýedem şolar ýaly. Köp ýere baryp başlap. Şu taýdan Marak gaýra sen şuňa laýk goýuň komentariýa ýazyň sahran edip alyň şu taýdan söwda edýänlere seslenýän haýyşt edýän padelka sabun ýeke tüke çykýara şony üstüňize getirerlera on bäş ýigrimi manatdan gaýrat edip almaýyňda siz esas satyjylara degişli şeýlemi hawa haýyşt edýän marketlaň hiçsi padelka satanok ýok juda bolmasa biz öz bilýän ýerimizden aljak diýseňizem Arkaýyn işe jaň edip kyrk manat bahasy bar. Onuň näçe sanakdan geçseňiz optima girýär? Uje on alty sanak bir blokda. Bir blok alsaňyz eýýäm optima girýändir, başga baha bolýandyr. Satman alyň, özüňiz koçaňyzda paýlaşyň. Garaz şolar ýaly arkaýyn alyp bilýäňiz. Pirinç nämä peýdaly? Resk aýdyp geçeli.
Pirinç allergiçki ýüzler üçin we agardyjy ýüzleme. Agartmana o zatda kömek etýär. Ondan soň arkaýyn bara şema jaňadyp hem sorap bilýäňiz. Saunlar bara. Oý. Şunu goýaýdy.
Ýa borlaý laýk basýyn sen. Hawa aklym, diňe laýk basyň, başgalaňam öňünden çykdyn. Biz üçin basyň aklym, gaýrat ediň, hemem özüňize hem gowy bolar. Indi
geçi süýtli. Geçiň süýdünden edilen doallar gymmat diýýäňiz-ä akylym. Şuň bir nemesini bilseňiz bar-a ynanyň-da aýdarsyň. Geýin men şoňa ýuwdum. Geç süýtlämi?
Hawa. Näme peýdaly hany aýdyp geçäni. Bul bar-a agardyjy bolup gidýär we mikroblar üçin bolup gidýär. Hamyň içindäki hapalary arassalaýar. We Ya bir gezek ulanyp bolan, änder akylym ýüz bir gezek ýuwup ýüz nakli islemäň. Bunuň üç-dört aý. Namam bar. Woskdan zatdan ýanyk bolsa bar ene ulanyp bilmeýän adamlar ýanýar. Şoňa yzyna ulansaňyz gön agartyp başlaýar. Men ýöne ýeri hiç haçan bir zady reklama etmeýän akylym. Lýuboý marketlerden alyp bilýäňiz. Alyp bilmeseňiz gön şema jaň edip alyp bilýäňiz. Gön dostawka etýänler akylym. Sahranda edip alyň. Ýüni jaň edip durýarlar däni. Ýüni bolur bolgusyz. Ünsek gördüm 100 sany jaň eli barsy bir ýerde degýän däldir. Neyse dowam etýär bakalım. Kulubnika bilen zeytinli ikisi şo bir nemede. Näme diýeýin-nä? Şo bir ikisiniň e, düzümi şo Düzüminde bir- şo Aw, bir neme bir- peýdalary Peýdalary. meňzeýär-dä diýjek bolýarym. İkisi hem Gury ýüzler gury ýüzler üçin. üçin. Ýöne e, zeytini prosta alyp görüň diýjek. Alan adamlar ýene gaýta alýar şuny. Hawa, zeýtiniň hiç zada zyýanynyň ýokdugyny aýtjak bolýan men size zeýtin. Ýa bir Mähri diýip goňşymyz bar-da, hä? Şuny gydym gydyp edip ulanýan ýa şeýle ýüzüme ýaratdy. Ýüzüňize görä alyň diýýänim şo-da. Men alaý ulanyp gördüm, ulanyp gördüm ýöne diýýän men ýa

besleýji bolup gitýär, owadanlaýar. Nemlendiriji. Hawa.
Ondan soň narly bar. Salam dogan, gowumy ýagdaýlaryňyz? Onuň narly bar ine şular ýalak. Narly hem jilt besleýär, sykylaşdyrma şular. Ýygyrt Bulam bar. bara hawa. Ýüzüňizi ýygyrt. Wiý, biram bara näme aýtjak diýip dur. Şuny ilki aýdyp bolaýyn, sykylaşdyrmaýa. Gözenek zat bolýar ýüzüňizde, por. Şolary ýapýandyr ahyryn. Munam Sahran dedi bar. Kollagen, kollagen ýigrimi bir ýaşdan ýokary adamlar ulanmalydyr. Garramajak boluň. Şuny ulanyň.
Garramamazlygy. Aloe, aloe hiç aýtmamyza gerek ýok. Lýuboý ýüz. Hemme ýüzler üçin we arassalaýjy bolup gidýär. Hawa, men aýdýan akylym. Şul 21 ýaşdan ýokary adamlar. Arkaýyn ulanyp bilýärler.
Hawa, kiçi çagalar aslynda bularyň hemmesini ulanyp bilýärsiňiz.

Kese sabun, prosto kese sabunu ýoklugyna serediň. Hiç reklama gerek ýok. Polkasyna düşündiňiz. Polkasyndan düşünýäňiz. Garaz şolar ýaly. Şem aýtjak goýjak zatlaryň barmy? Maňa jaň ediň diýme, bilim alyň diý. Sekiz altmyş bir, segsen üç, segsen üç, segsen ýedi-ä jaň ediň. Opytam gerek bolsa hem şondan gitýär, on alty ştukdan zat etýäňiz, alýaňyz. Bir blok bolýar on alty ştukda. Islendik garyp alýaňyz.

Ýadyňyza düşsün, Türkmenistanda aky magazynymyzda bardyr şular. Sekiz altmyş bir, segsen üç, segsen üç, segsen ýedi nomerden arkaýyn alyp bilýäňiz. Hemme görnüşleri bardyr indi. Ine, takym bolup gitdi. Takymlaram gelipdir, hemmesi gelendir. Aradaky satanlarymyz bärigem geldi. Sag boluň arada-da bütin, umuman näme lýuboý problema, problema-da boldy.